ahee ahee ahee matsonga machangana um hlangana na isaya za swa ka cawuke aka chanele swa ka cawuke t v xo sungula ni rhandza ngopfu ku khensa ka vanhu hinkwavo lava va nga subscribe ka chanele ya hina chanele ya hina yi le kuleni swinene ni twa ni khensa swinene so ka siku ra namuntlha ndzi na ta westa ngopfu karhi ni la ta ku yivalanyana hi mhakanyana yin'wana yi tsanana um ni la ta ku yivala hi ti-artist hi top five ya ti-artist ta le ka music wa xitsonga letiwani ka nkarhi lowu hi nge le ka wona sweswi ti nge le ku tirheni kahle kumbe letiwani ti nge le ku trendeni ku hundza ti-artist letin'wanyana um ni ta tlhela ni mi hlamusela ku ri why hi ku ya hi mina um hi ku ya hi swa ka cawuke ku ri why um ti-artist to karhi teto ni nga ta ti menxana kwalaho ni tiva ku ri tona letiwani ti nga ti nga le henhla kumbe leti nge le ku trendeni aka nkarhi lowu hi nga le ka wona artist yo sungula leyi ni nga ta va vula hi yona hi ta va vula hi oscar makama eh Oscar Makamu eh i artist leyi wa ni nge le ku trendeni ngopfu sweswiwani hi mhaka ku eh u yimbelela swilo swo hambana na swa na swa vanhu vo tala ku ri u yimbelela hi system leya yo vuma swa bemuda mara a kha a delivhara mahungu mantshwa kumbexani ka swilo leswiwani swi nge le ku endlekeni ku fana loko ni mi kombisa hi risimu ro fana na um ku fana na loko hi kha hi vulavula hi artist hi artist yo fana na Oscar Makamu eh ku na risimu ro fana na leri a nga ri endla hi 2019 eh ka album ya yena leya manyoro ya rirhandzu that song eh yi vulavula hi ku eh va- yi vulavula kahle yi vulavula hi ku va vanhu hi kha hi like ani loko hi kha hi hanya every time ku na leswiya swo gangisana gangisana so kwala ndzeni ka sweswiya swa timhaka ta rirhandzu hi kumeka hi kha hi hembelana hembelana ma ni twisisa so that's why ku nga ku ri i swilo leswiwani swi swi nga endla ku oscar makamu sweswiwani a tshama a ri le ku yingiseriweni ngopfu vanhu va tlhela va phupula na ti-album ta yele ta ta khale hikuva hikuva sweswiwani a kha a tirha hi ndlela yo fana yaleyo se a na ta ku hi japela ka artist yin'wana ya vumbirhi a yini ka soli makamu e soli makamu a xise lexiya soli makamu kahle kahle um lexi endlekaka ka soli makamu um reason why ni ku soli makamu u wela ka vanhu lava nge le ku trendeni sweswi i ku ku hava ku soli makamu loko a humesa album kumbe singili kumbe risimu rin'wana na rin'wana ri nga fiki tindleveni ta hina mavo soli makamu ku na album leyi a nga yi tlanga liya ya ku na album leyi a nga yi tlanga jesi ra ximumu ni nge zi ni vala ya tinghoma ta khale tetiwani a nga fika a fika ti humesa swani hi december leyiwani i tinsimu letiwani ti nge le ku yingiseriweni why why ti yingiseriwa i mhaka ya ku soli makamu i munhu wo yimbelela meseji kumbexana u yimbelela u na mahungu mo tala ngopfu ka risimu mara mi kuma ku e, e, e ti-sound leti a ti tlangaka laya a ti a ti a ku ri a ti a ti tolovelekanga ku ri munhu a nga chelachela mahungu mo tala hi mhaka ku mi ta tsundzuka kahle ku ri e, music wa electro hi lowo cina saka ku ri ku ri a ko themendela themendeliwa so se solo makamu loko a suka ka leswiya swa tikatara loko a fika a nghena ndzeni ka ka ka music lowa electro u fika a cinca game a fika a hoxa mahungu laha ndzeni a fika a hoxa timhaka ta message se obvious music wa solo makamba u ta tshama kha yingiseriwa hi mhaka u yimbelela swilo swa yena a ri one swi lava ku loko munhu un'wana o yimbelela leswi swa swa swa yelana swa solo makamba hi ta va kha hi swi twa ku yini o va le ku kopeleni kumbexana u eceneta swa solo makamba okay artist ya unharhu ya ka mr post Uh, Mr Post uh, u le ku yingiseliweni ngopfu misa luwa and then vona nga ku za trenda ngopfu swi vangiwa ngopfu hi mhaka ya ku Mr Post uh, i xicompose lexikulu hi ku ya hi mina hi ku ya hi mavonelo ma mina mr post i xicompose lexikulu loko swi ta halawani aka music wa xitsonga why ni ku xicompose lexikulu mi ta tsundzuka kahle album leyi ya ndhambi liya yi nga yi nga yi nga huma hi eh, lembe ra ra 2020 ne hi good friday album liya mi sala compose ngo la ndini ku na tinghoma to fana ta na, na, na byala na fole ku ri i swilo leswi vanhu vo tala loko va kha va endla ti-album ta vo kumbe ti-single kumbe tinsimu va yimbelela ya byala na fole mara a swi a swi swi va hi ndlela nyana yin'wana ku ri a ku na ku hambanahambana ngopfu mi twa nga ku i risimu ra un'wanyana ku ri ra munhu un'wana leri nga huma namuntlha ma twisisi so swa mr post risimu leri a mi fike mi ri twa ku ri na matimba swi fana na kwala ka ndhambi swi vitano eh, hi swona swi endlaku um eh, misalo a yingiseriwa ngopfu se hi ya japela kwihi ka ka ka ka beni mayengana Benny Mayengani eh, a ni nge zi ni vulavula ngopfu hi yena lexi endlaka ngopfu ku humisa loyi a tshamaka a trenda i ku um u cheka swilo leswi vanhu va swi rhandzaka eminkarhini yo tala loko ku va ku ri na swilo swi trenda ka facebook minkarhi yo tala wa swi yimbelela mi ta tsundzuka kahle na le ka albhamu leya ya yena ya 20 ya 20 ya december leya 20 ya 2019 um ku fiki a endla title track ya ya volume a ni ku na leswiwa swa ka face a ku ri na leswiwa swa ka facebook so mari kahle volume sweswiwa swo tanihi afika kwini afika a thavitira album a ku volume so swin'wana swi tlhela swi nyanyisa ngopfu na hi timhaka ta voice ya yena Benny Mayengani ma ntwisisa voice ya yena Benny Mayengani yi kahle yi like yi twala yi ri kahle so that's why mi kuma ku ri vayisa lava ni nga va la sweswiwani lava four eh hinkwavo va hambanani hambananini mara va kha va va kha va trenda hinkwavo that's why mi kuma ku a a a swi fit na ku hi nga za hi va compete-a compete-a ngopfu so artist yo hetelela leyiwani ni nga ta vulavula hi yona sweswiwani i Joe Shirimani doctor Joe Shirimani. i munhu loyi a nga le ku trend-eni a ka music wa Xitsonga why u trend-isiwa ngopfu hi mhaka ku kulukumba luya u produce-zela ti-artist to hlaya ende laha a fikaka a khoma kona eJoe Shirimani ku na matimba ngopfu loko swi ta hala ka mastering na swin'wana na swin'wana so obvious u ta tshama ku ri na loko a humesa tinsimu hambi ti nga bangi ne hi ta tshama hi kha hi ti yingisela hi mhaka ku hi tsakisiwa hi quality leyi leyi nga le ndzeni ka ka ka tinghoma ta yena kumbexana ka album ya yena mara mi kuma ku. hi vuya na ku wa vhele van'wani va vula ni va twi van'wani va kha ku u wile swa swo taniya ya ni nga pfumela ku u wini mara a ngo yo wa hi ndlela yaleyo because quality ya ha ri kona ka Joe Shirimani na swilo hinkwaswo swa ha ri kona ko va ku vhele a ni a nge bi ngopfu malembe hinkwamu swilo swo hambanahambana hi ku ya hi malembe lembe mi kuma ku lembe leri ku bi solo makamu ku tlula un'wana leri lembe ku bi beni leriwa sweswo swo taniya ma ni twisisa so matsongo ma ka hina. Letiwani hi ku ya hi mina hi tona ti-artist ta five leti ni ti ni nga ti hoxaka top five leti ti nga le ku trend-eni ngopfu ka music wa Xitsonga lexi endlekaka i ku va yimbelela swilo swo hambana va yisa lava ene va creative swinene ngopfu ni ta kombela ku matsonga ma ka hina mi subscribe mi like ka video leyiwani mi yi share a ka status ka WhatsApp na le ka Instagram ka Facebook hinkwako na khensa inkomu.